א גוטן אוונט, מיטוואך כ ד אייר תשע ח, כ'וויל היינט אנהייבן מיטן שבת. ס'געשענט עפעס, כ'ווייס נישט צו מ'איז משים לב, ווייל די נייע דור וועט נישט משים לב זיין ווייל זיי געדענקען נאכנישט דעם אלטן דור. אבער איך בין דאך אינדערמיטן דור, געלעבט מיט יענעם דור און דעם מיטלן דור און מיט דעם קומענדיגן דור, איז דא געשען עפעס א מורא'דיגע זאך וואס דארף האבן א הסבר און מ'דארף וועגן דעם אדורכטראכטן אדורכרעדן. דעם שבת אין ארץ ישראל, דעם לעצטן שבת, איז געווען א חילול שבת שאין כמוהו. טויזענטער טויזענטער בייקס, נישט צו גלייבן וויפיל, פון די גאנצע וועלט, ריכטיג אסאך גוים, אבער אן אסאך אן אסאך ווי זאגט מען אן א שיעור אידן, פאליציי און אלעס וואס מען האט געדארפט ארום, עס איז דאך אלעס געווען ארץ ישראל'דיגע אידן וואס האבן געארבעט, א חילול שבת שאין דומה. נעמט בכלל די לעצטע יאר איז דאך השם ישמרינו עס טוט זיך אפעט מיט די באן און מיט די אנדערע פלעצער מען ארבעט און מען ארבעט און מען ארבעט שבת קומט אין ירושלים איר וויסט וויפיל געשעפטן זענען יעצט אפען דארטן שבת? אסאך מער פון וואס ס'איז געווען אמאל. און זעט. עס איז ש שטיל, נישט נאר וואס די אגודיסטישע פארטייען טומלען נישט אין די כנסת, די קנאים אין אחדות, נטורי קרתא, וואס זיי זענען געווען דער סימבאל פון הפגנות טאג טעגליך, וואס הייסט יעדן שבת, איך אלס קינד יענע שבת איז מען געגאנגען שרייען שבת, איך בין געגאנגען מיט רבי עמרם בלוי, אינגעלע יארן, נאכן כיכר השבת אין שבטי ישראל, אינגעלע צייטן, נאך פאר בר אילן, נאך פאר די אלע פלעצער, אפילו ביז די לעצטע פאר יארן איז נאך די עדה החרדית ארום געגאנגען שרייען שבת, און געמאכט הפגנות אין ירושלים דארטן ביי די תחנת מוניות, ביי אנדערע פלעצער דארטן. וואס איז געשען לעצטנס? ער האט א קוק טון פון זינט ס'איז דא נייע זאכן אויף וואס צו מאכן הפגנות, גזירת הגיוס ווי זיי רופן זיך דאס, דאס איז גיוס בנות ווי זיי רופן דאס, מען האט פארגעסן פון דעם שבת אינגאנצן, און וויאזוי ס'הייסט אינגאנצן? אזויפיל חילול שבת און מען זעט זיי נישט, אפילו קיין צעטלעך איז נישטא קעגן, גארנישט. דא וויל איך שטעלן א פראגע, מיינט מען טאקע דעם שבת? צו מען מיינט הפגנות לשם הפגנות פאר צו עקזיסטירן? איינע פון די גרויסע פראבלעמען וואס די עדה החילית האט, מזהיר די קנאים אז זיי זאלן נישט מאכן קיין הפגנות, עקזיסטירן זיי נישט, מען ווייסט נישט פון זיי בכלל, זיי האבן נישט וואס, זיי פארמאגן גארנישט, זיי האבן נישט וואס פארקויפן. מוז מען הפגנות, איז אז ס'איז דא די הפגנות מאכט מען נישט די, דאס הייסט אז זיי אז מ'האט נישט געמיינט קיינמאל דעם שבת, נאר וויבאלד ס'איז נישט געווען אנדערע זאכן פאר הפגנות האט מען מוותר געווען אויף דעם, מ'זוכט וואס אבי מ'קען עפעס מאכן אן הפגנה, אז מ'קען שוין עפעס מאכן א הפגנה, ווערט פטור די אנדערע הפגנה.

זייט מ'האט געדארפט האבן ביידע האט מען געדארפט פארמאכן דעם די די די גאנצע גאסן אז מ'זאל עס קענען דורכפירן, נו האט מען עס נישט געמאכט אינמיטן די וואך האט מען עס געמאכט שבת, די רעגירונג איז געפאלן פאר אזא מעשה, פאר אזא מעשה איז די רעגירונג געפאלן, קומט זעט היינט. אזויפיל חילול שבת? די תירוץ איז זייער פשוט, פריער מ'איז געזעצן אין די קאלי אז מ'איז נישט געזעצן אין קאליציע האט מען געשריגן שבת, מ'האט גענומען א זיץ אין קאליציע האט מען ווייטער געשריגן שבת ווען אנדערע דארפן אפלאזן די פאליציי די די די רעגירונג. יעצט ווען מען זיצט אליין אין רעגירונג וויל מען דאך נישט פארלירן דעם בענקל, מען וויל נישט פארלירן די געלט, מען וויל נישט פארלירן די פאזיציעס, איז זוכט מען זיך תירוץ עד כדי כך אז ווען ס'איז דא ווער ס'שרייט שבת טוט מען אלעס אין דער וועלט דעם צו פארשווייגן, אלעס, איך זאג איך אייך מעדות ראשונה, איר ווייסט גארנישט וואס מען טוט, גיי אראפ פון שבת, גיי אראפ פון שבת, גיי אראפ פון שבת, גיט א קוק ס'דא אפאר אפאר ארץ ישראל'דיגע אתרים ווי מען רופט עס די וועבסייטס יא זי איז נאך עטליכע וואס האבן געשריגן אפאר מאל און זיי שרייען פון מויל צו מויל איר ווייסט וואס מען טוט זיי זיי צו פארשווייגן? איר ווייסט וויפיל טעלעפאנירן מיר וואס דארפסטו עס האבן גיי אראפ פון דעם צו שונאים עס זאגן זיי מיר שונאים עס דער ענין פון שבת האט דאך געשריבן האט מיר איינער געשריבן אז דאס שרייבט אבער דארטן איינער פון די חברה ווער עס איז ווי ס'עקלט שוין רעדט שוין נישט וועגן שבת, וואס רעדסטע וועגן שבת, לאז א כאפ פון דעם שבת, רעד בעסער אנדערע זאכן, יא אזוי ביי דעם האלט מען היינט ליידער, אבער איך גיי דא צוריק צו די קנאים און צו די עדה החרדית, וואס איז סאטמער? אַ וואָס זענט איר? אַ מאָל האָט ער געשריגן, שבת, שבת, שבת, שבת, שבת! וואָס איר האָט שוין אַנדערע זאַכן? מע קען מאַכן, ווי זאָגט מען, ס'איז, איך איך איך זאָג אפשר בעסער, אויף שבת קען מען שוין נישט מאַכן מער קיין קיין קיין קיין מגביות, ווי רופֿט מען עס דאָס, ווי מע מאַכן דאָ קאַמפּיינען פֿון געלט. מען קען שוין נישט, ס'איז שוין נישט קיין שכר פאר זיי, זוכט מען נאך נייע שכר אויף וואס מען קען מאכן געלט, איז איז ממילא שוין שבת, איז שוין שבת נישט. רבי זיי ווען מען מיינט מיט אן אמת, ווען עמיצער מיינט דעם שבת באמת, איז נישט משנה אין וועלכן מצב, אין יעדן מצב שרייט מען שבת, רבי זיי יוי איך שריי דא שבת, און וועל שרייען שבת, און כל זמן מען קען שרייען שבת וועל איך שרייען שבת, ווייל דעם שבת האבן מיר נישט מכלה זיין, ס'האט גארנישט, ס'האט גארנישט צו טון, נישט מיט די קנאים, און נישט מיט די אחדות, און נישט מיט סאטמער, און נישט מיט די אגודה, און נישט מיט גער, און נישט מיט וויזשניץ, און נישט מיט קיינעם. שבת דאס איז אידישקייט, דאס איז דער סימבאל פון אידישקייט, אן דעם האבן מיר גארנישט, ווער ס'פארשטייט דאס נישט, ליידער פארשטייט נישט וואס הייסט צו זיין א איד. א גוטן אוונט.